social media yɛ kama maa ne yi wɔn ho yɛ so yɛbɛhwɛ mede ɔbaa deɛ woyi to deɛ a mede m'ani gye ho amen Ɔso. Ah, Blati. Kuma no sa.
Ɛte sɛ yi. Nyame adom biribi abɔkɔ nam so. Nyame adom biribi abɔkɔ. Kakyɛ frɛ me Oji. Frɛ me Oji. Mete ase aba na menni ara na metu kwan na nsia na mebae. Mehwɛ wo nua baa Faustina. Fausti.
Na mebakyɛ wo nka biribi ana? Oh, ɛnyɛ problem biara deɛ ɛba a, deɛ mɛtumi aka ne sɛ me ne no adi nkɔmmɔ about mapɛ no, nea me ne no akasa ama wakyerɛ me sɛ ne fie ne aha sei, nti ɛyɛ a me mehwɛ no mmra ha, nti ɛno ara nti na me nam. Mete wo nkasaeɛ no yie a, wo ne Fosti adi nkɔmmɔ ɔpɛ kwan so, Yes, ɛna wakyerɛ wo fie, yes, ɛna woreba, yes. ɛne akɔ aba.

eh, nnipa ko because asɛm a moka sɛ wei so wakyerɛ me wei so wakyerɛ me nti si a me ankasa no mayɛ wohunu deɛ nnipa wo kyerɛ no memene the best way a wada ti me wɔ ha wokora bɛ wa ma ɔdin ɛfrɛ wo sei me yɛfrɛ m gyade sin baako fo ade wonte me ka Wei fake!

ɛyɛ wi nyɛ nya abotɛ na apere kaakyi a ɛdi nhu ɔba kɔkɔɔ da.
ɛyɛ sɛ wokae dee no me ne wo kasae ɛna oh. wokyerɛ me sɛ ɛyɛ a memmla ha sei na wokyerɛ me ha mebaeɛ a senior man wei nso aba abɛgyina ha ɛka kyerɛ me sɛ wo ne no akasa ma woakyerɛ ne wo fie ah, sɛ ɔmo nyɛ na ɔkyerɛ me ha wode mo nya abotrɛ nea moka no ɛte saa bankyerɛ sɛ bi a meni suban sɛ de bɛyɛ mɛma bɛkra hye wɔ ha no nte saa One thing ne sɛ, so wo a w'ani tua sɛ ha na mewɔ? Me papa yɛ obi a ne nsa mu wɔ bi. Na w'ani tua nnɛ Ghana mmarima, sɛ woamma w'ani anna hɔ na woanyɛ steady na woampɛ papa a, wobɛfa fake, wobɛfa fake, wobɛfa fake.
Wei deɛ monya aboterɛ no ankasa, wopɛ sɛ wonya aboterɛ.

Nti mepɛ barima a ne ho ɔsere daakye sɛ mekɔ awerɛhoɔ mu a ɔbɛma m'ani agye, anaasɛ barima a ne ho ɔden a ɔbɛtumi ayɛ adwumaden, anaa barima a ne nsa mu wɔ kakra a, obi wɔ hɔ a ɔnyɛ adwuma nti wode no kɔto konbire no ano a, ɔbɛgu adwuma mu. Bibi, Papa, wode ka ho dɛ, wahu. Ɛno nti na maa mesi saa gyinaeɛ no, nti nyɛ sɛ bi a mekeka mo tiri bom. Mo deɛ monya aboterɛ nti saa nneɛma nyina wo a wobɛtumi adi so no ne nipa a wobɛtumi ne matena. Ɛyɛ mpɛ basabasa.

Obiara nkɔboa ne ho sɛdeɛ me sista de ato dwa no, na obiara mmɛkyerɛ ne bɔberɛ. Nti woba a, wokyerɛ wo bɔberɛ, na sɛ me sista ani gye wo ho a, akonta, me nso mɛsan aseɛ. Nti ɛbɛyɛ a, ka mɛsrɛ sɛ monkɔ, na kyena mo nsa mmra. Yɛate.
Aane. Me deɛ, me deɛ me mate.

nti wode ne ba fie a na wabɛprapra wo sɛ ne ba nti wobɛpra fie hɔ wote adeɛ kɔkɔɔ bi ɛdɛ ɛfo ɛfɛ ɛyɛ adeɛ kɔkɔɔ bi ɛfɛ ade
abusuafoɔ sɛdeɛ monim no ɛnɛ yɛ bogyayɛ ɛnɛ ɛyɛ kikim ɛnɛ ɛyɛ bomfrɛtɛɛ wei ɛyɛ air classico woba a ɛyɛ bie ɛne bɔfo ɛhyiam sɛ yɛ a ɛtuo tumi to woanhwɛ yi a ɛtiri bɛte Enti sɛdeɛ monim no, ɛyɛ mo anim sɛ mo nyinaa monim sɛdeɛ asi ahyia mu wɔ ha. Ɛyɛ me nkontafoɔ yi mmienu nnɛ na wɔba abɛkyerɛ wɔn bɔberɛ ama yɛbɛhunu deɛ ɔbɛfa me nuabaa fɛɛfɛ sɔɔnɔ yi de no akɔ. Enti sɛdeɛ wɔn nyinaa asi ayɛ ready na obiara ayɛ set ne deɛ, yɛbɛhyɛ aseɛ. Na ansa na yɛbɛhyɛ aseɛ no, me papa anaa me m'agya dii kan de ato dwa sɛ ɔpɛ barima a ne nsam wɔ bi, barima a ne ho wɔ den wɔ abatirim na ne sisi mu nso wɔ den, na afei nso barima a ɔtumi yi nsɛnkwaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ ne nua baa yi ne werɛ ho a ɔbɛtumi adwoki ama n'ani agye. Nti ɛnɛ saa ade nti ne ahyia wɔ ha. Nti ansa na ne ɛbɛhyɛ aseɛ Ɛde afiri nsɛnkwaa no. Enti nsɛnkwaa no deɛ bɛhyɛ aseɛ. Mɛhyɛ aseɛ afiri me nsa bonkum so reyɛ m'akonta wɔ Ogye hɔ.
Nti Ogye, frɔɔ no yɛ wo dea. Deɛ wobɛtumi ayɛ biara yɛ, na me nua Baa Fosti rehwɛ wo. Ɛkwan na w'anim. Okay, akonta. So ahwɛ style na me nyɛ obi a meyɛ comedian. I always do my thing serious. Everything I do is serious. Me nyɛ obi a na aso na mbra bɛdi na na ma yɛ yi ba sick of ɔnu aba ne nti nti mi a akyɛ ɛpi kakra ba no nti sɛ ebi a akonta yɛ gya nti ne gya deɛ ɔkyerɛ no sɔɔ sɔɔ sɔɔ na mi de mi nya kwan anankawa ɛduru so.

Aha yɛbɛkɔ ne mmarima mu, eti mo mmra. Wei bɛgyina ha na wei agyina ha. Ɛ maame gyina gyina yie maame kasa. Wei sɛdeɛ yɛyɛ no no. Meyi ahwefo nsisi a. Ɛyɛ sei.
Sei. Mo. Nti wo a bɛtumi atwe wo yɔnko no na ɛsɛ wo nso adi nkunim. Eti aha. Itiriri. Mo. Itiriri. Mo.
Mo. Mo. Itiriri.
Mo. Mo.

Agokansi nniako mmienu. Ogya awe ne baako.
Sent awe ne baako.
Nti sɛ yɛbɛkɔ ne botom.
Botom ne kotoko.
Awa ne nie kora wawe no. Wawe no. Ɛna deɛ ade no akɔ akɔyɛ no yɛhwɛ botom no mu ne yɛhwɛ dressing no ne adeɛ a akonta.

Yo akata eh ntakuma meba mo hɔnom a mayɛ hot paa nyɛ easy hwɛ wohu Ɛɛi Kwame despite ba bi no a wɔte yɛlɛ mu ha no. Wɔte akyire hɔ no. Ah, wɔte akyire ha no. Kokoɔ bi no. Ɛna mako se gɛɛ no pɛ.
Wɔhwɛ. Ɛhwɛ, na woka wie medi agorɔ. Hwɛ, mo sere me. Apafo yɛ si ɔsɔ boy. Hwɛ, ɛyɛ ma ɛyɛ ma nibire sɛm na meka kyɛ mo mfa nyɛ sereɛ. Mako se gɛɛ no pɛ. Ama gɛɛ na wɔate ase na boy bi na Nigeria ni bi na wɔte ɛɛ sukuu ɛkɔ sukuu ne nkyɛn hɔ no. aa daa bɔ ebi hɔhoɔ bi na. ahan wɔn nso pɛ saa gɛɛ no. ne gya ne ma ne na sɛ wowu ne sika. dabi o tie tie mo tie mo tie mo tie de twa toɔ gɛɛ ne se kwame despite aka kyerɛ ne sɛ sɛ wɔnya bɛrima bi a ɔnfa no mmra wɔde ne ba ɔbɛkyɛ ne gyapadeɛ mmienu mhm. na ɔde baako ama no ahwɛ soɔ Nti anyɛ anyɛ anyɛ no deɛ mepɛ ara ne sɛ UTV ba bɛgye me nsam. Ka mawie. Deɛ na wopɛ.
Ka mepɛ hwɛ wɔkyɛ mmienu na nka UTV ɛyɛ dɛn ɛbɛgye me nsam a ka mawie. Ka atorɔbɔto no mu nyinaa mɛtɔ mu. Ka mede akorɔbɔto no atwa movie. Na wonni sika yi so ɛ. Me nti deɛ mepɛ sɛ meyɛ ne sɛ mesrɛ mo me bɛsrɛ mo momma me bosea hwehwɛ bi a wɔn ho biara nka wɔmfa ma me na memfa nkonko challenge because ɔso ɔpɛ deɛ ɔwɔ sika akra Nti ɛnyɛ nyɛ mɛtu sika gu no so. Hyɛ hyɛ yɛhyɛ duankuo mu no hu hu bɔ ɛbobɔ yɛ no. O mesrɛ mo wo deɛ mepa wo kyɛw ɛntɛ kuma mesrɛ wo wae mesrɛ mo a mesrɛ mo a. Adɛn na wanka nkyerɛ na ɛkɔɔ mission kura yɛ nya hwee na a na wobɛgya wobɛbɛ busia wosɛ. O nyɛ wei nyɛ mission asɛm o. Ɛdi ɛdi na ne yɛ kɔ o ɛpaya na ne akyi o. Ah ɛpaya na sɛsi yɛ no ho sɛ wonya munya bosia de ma me a. na mede kɔ kɔyɛ show no na sɛ ɛɛ wɔkyɛ agyapadeɛ no mam bi a na sɛ UTV bɛgye me nsam a ka mɛkɔ akorɔbɔto hɔ maka kyɛ sɛ akorɔbɔto mesrɛ wo sɛ sɛ bi na mbɛhwɛ wo so nti ma mbosea so ama me a mɛyi no adi nti no ɔma mbosea na ka mede abɛtua mo ka Oh, Messi.

Wo deɛ fam menim deɛ menim deɛ mekɔ akɔnya menim deɛ mekɔ akɔnya wo deɛ fam wo deɛ wo deɛ fam menya bi ka ho mepɛ wosɛ nigeria ni no wɔ sika deɛ menya ka ho bia mepɛ deɛ
wobɛnya m bia menka sɛ sikasei

yobɛnya ma bibia
mɛbɔ ho
mɛbɔ ho mɛbɔ ho ɛndeɛ sɛ menim nyina na ɛkɔ deɛ bɛsi bia mɛhu
ntakuma menim memesi bɛtua deɛ ma ne yɛmɛhyia wɔ baabi no aka sɛ ɛna seeseeseesei na ɛhu tia meda wo ase nti wei deɛ mesrɛ mu a mɛ support me ɛwɔ hɔ ɛgɛn ne fie hɔ hɔ na program no nti mo mmra hɔ baabi a ne papa ɛde no abɛtena yi hɔ no nti mebakyɛw mo mmra hɔ o mo mɛ support me o wae mesrɛ mu a mo yɛ mo mmra o wokɔ akɔ akɔyɛ so anim me Oni bro so ope skani bo, oni skani so ope skani bo awon he. Oh, odi mi aso de ya me be bo wura ne dem, oni dem no me nyina be sesa. Akwa ne ya nhwe ne ya, aha obe twe de odi enim no, kuruma de ntwe de nko awon. Ale, usa.
Bo en toa ne ntoa no, en sa we de en toa ne ntoa no. Okay. Oh!